Tajjeb, eh, natikom merħba qabel xejn, grazzi tal-li ġejtu, eh, biex nkun sinċir ma'kom, xsib li ħajkolli tużżana minn nies qudiemi u qed inħossni daqstant eh, tassew onorat li qed nara dill-udjenza daqstant numeruża llejla. Qabel ma nibda, żewġ affarijiet żgħar, dan is-suġġett jidhirli li jistħoqqlu ktieb sħiħ. Ma nafx kemm ħa nkun kapaċi nagħmel ġustizzja mas-suġġett fi ftit inqas minn siegħa. Ħaġa oħra żgħira hija, peress li matul it-taħdita tiegħi ħa nsemmi ħafna personaġġi Ġermaniżi, Franċiżi, Spanjoli, dawn kienu avventuriera, vjaġġaturi, skolari, lingwisti li b'xi mod jew ieħor interessaw ruħhom fil-Malti. Għaldaqstant, uru daqsxejn simpatija jekk mhux dejjem nuża l-pronunzja preċiża ta' kull lingwa. Jien m'iniex poliglotta u naf il-lingwi kollha tal-Ewropa, imma ħa nipprova nagħmel mill-aħjar. Tajjeb, l-ewwel l-ewwel parti tat-taħdita tiegħi ħa tkun tikkonċerna dwar l-istatus tal-Malti fi żmien l-Ordni. L-Ordni ta' San Ġwann ħa lil Malta minn idejn l-Imperatur Karlu Ħamsa, kif kulħadd jaf, ta' Spanja fl-1530. Għalkemm tul id-dominju tagħhom de jure, jiġifieri teknikament, Malta kellha tibqa' parti mis-Saltna ta' Sqallija, de facto, effettivament imbagħad, Malta nistgħu ngħidu li kienet kienet stat sovran b'awtonomija kważi assoluta. Interessanti l-fatt li fl-1567, ir-Re Filippu t-Tieni ta' Spanja, li kien jiġi t-tifel ta' Karlu Ħamsa li ta lil Malta lill-Kavallieri, mela dan Filippu t-Tieni, fl-1567, abolixxa l-użu tal-għarbi, fit-territorji kollha tiegħu. Ftit wara li Malta ngħetat lill-Kavallieri. U allura ħa nibda b'din id-dikjarazzjoni. X'kien ħa jiġri kieku mill-Malti, għax dak iż-żmien il-Malti kien għadu pratikament Għarbi. X'kien ħa jiġri mill-Malti kieku l-Kavallieri ma ħadux lil Malta, kieku kieku Malta kienet għadha territorju Spanjol. Wieħed hawnhekk jista' jispekula li l-Malti seta' għosfor kieku ġara hekk. Kieku Malta kienet għadha tagħmel parti mill-Imperu Spanjol, inkluż Sqallija, kieku forsi jiena llum lanqas qed nitkellimkom bil-Malti. Din naħseb interessanti li kelli nibda biha. L-importanza tal-kavallieri fl-istorja ta' pajjiżna hija enormi u fit-taħdita qasira tiegħi żgur ma nistax, kif għedtilkom, nagħmel ġustizzja xierqa ma' din it-tema daqstant vasta. Il-kavallieri kienu l-ewwel ħakkiema li kienu stazzjonati f'artna stess. Altrimenti l-ħakkiema ta' qabilhom, u anke ta' warajhom, Kienu dejjem il-kummissarji, kienu dejjem jibgħa, il-ħakkiema kienu jibagħtu dejjem il-kummissarju tagħhom sabiex imexxu l-gżira f'isimhom. Imma hawnhekk kienet differenti. Il-Gran Mastru kellu s-sede tiegħu Malta. Kienu l-uniku ħakkiema li qatt ħakkmuna li kellhom is-sede tagħhom stess hawnhekk. U skont kif jargumenta l-Professur Joseph Brincat fil-ktieb tiegħu Maltese and Other Languages, l-Ordni bażikament refa' lil Malta mill-faqar u l-baħħ kulturali tal-Medjuevu u biddilha fi gżira mogħnija b'fortifikazzjonijiet, palazzi, knejjes, katidral, ftit 'il bogħod minnha hawn, Sptar, state of the art għal dak iż-żmien, sagra infermerija, teatru, Teatro Manuel, u università wkoll, li aktarx qatt ma kienu jsiru mingħajr il-ġid li ġabu magħhom minn barra. Bħala wlied in-nobbli, il-kavallieri ġabu magħhom kultura raffinata u sussegwentement issodisfaw il-gosti tagħhom hawnhekk. Fil-ħajja politika, kummerċjali u artistika twettqu żviluppi li b'riħithom gżiritna kellha taġġorna ruħha ma' dak li kien qed jiġri fl-aqwa bliet tal-Ewropa. Issa, l-istatus tal-Malti fi żmien l-Ordni kif għedt. L-ilsien uffiċjali tal-Ordni, kif kulħadd jaf, kien it-Taljan, speċifikament it-Taljan Toskan. Din il-lingwa kienet l-ilsien tal-qrati ċivili, tal-kanċillerija u tal-burokrazija kollha. Apparti minn hekk, it-Taljan kien l-ilsien kolt użat mill-Knisja, hawn qed nirreferi għall-prelati, qassisin, kjeriċi, mill-professjonisti, u hawn qed nirreferi għan-nutara, l-avukati, l-għalliema, t-tobba. u mill-klassijiet privileġġjati, inkluż in-nobiltà u l-borgeżija. Dawk kienu effettivament l-uniċi nies f'Malta li kienu litterati u li kellhom il-mezzi biex jedukaw ruħhom, b'aċċess għal kull xorta ta' jeddijiet. F'kelma waħda, it-Taljan kien l-ilsien tal-poter politiku. Kien l-ilsien tar-reliġjon, kien l-ilsien tal-ekonomija, tal-kummerċ. Għaldaqstant kien l-ilsien dinjituż li jaqdi l-funzjonijiet ta' lingwa għolja, formali u letterarja. Fil-lingwistika, lingwa ta' dan it-tip tissejjaħ l-arcolett, jiġifieri l-lingwa tal-prestiġju, il-lingwa dominanti. Mill-banda l-oħra, il-Malti. Il-Malti kien il-lingwa tal-poplu ż-żgħir. mingħajr edukazzjoni, mingħajr mezzi u mingħajr setgħa. Kien l-ilsien tal-bniedem tat-triq, tal-bniedem li jaqlagħha u jikolha, kif ngħidu bil-Malti, tal-bniedem bla vuċi, imħolli aktarx fl-injoranza u fil-miżerja. Il-Malti għalhekk kien Il-vernakular li jaqdi l-funzjonijiet ta' lingwa baxxa, bil-virgoletti, ta' lingwa informali, dik li fil-lingwistika tissejjaħ il-bażilett, jiġifieri l-lingwa mingħajr prestiġju. Il-Malti kien l-ilsien li jaqdi l-ħtiġijiet tal-komunikazzjoni ta' kuljum. Dik il-varjetà ta' lingwa li ftit li xejn tgawdi ġieħ fis-soċjetà, aktarx għax titqies limitata jew raffa, primarjament mitkellma u rarament miktuba. Hawnhekk nixtieq nagħmel parenti żgħira li xi ftit minn dawn l-ideat li qed naqsam magħkom bħalissa fuq das-suġġett nafhom lill-Professur Brincat, li huwa li kien it-tutur tiegħi fil-PhD, u naħseb li għandi intih daqsxejn kreditu wkoll. Nivverifikaw dak li qed ngħidu b'testimonjanza diretta, pereżempju, il-Franċiż Vicomte Jean-Marie Roland de Platière, li ħareġ ktieb f'Pariġi fl-1776, afferma li f'Malta il-poplu komuni, Jaf jitkellem biss bl-idjoma lokali, imma l-klassijiet edukati jippreferu jitkellmu bit-Taljan. Il-barranin li jżuru l-pajjiż għalhekk, skont dal-Franċiż, qal li l-barranin li jżuru l-pajjiż jeħtieġu interpretu. Mela, biex nissimplifikaw, fi żmien l-Ordni, f'Malta kellna dik li fil-lingwistika tissejjaħ diglossja. Ħa nispjegaw x'inhi għal forsi min mhux familjari mat-terminu. It-terminu diglossja Kien maħluq mil-lingwista Charles Ferguson li għamel differenza bejn il-varjetà għolja jew prestiġjuża, bl-Ingliż high variety of language, u l-varjetà baxxa jew emarġinata tal-lingwa, low, il-low variety of language. Dan hu terminu li proprjament jirreferi għall-każ meta komunità titkellem b'żewġ varjetajiet tal-istess lingwa. Pereżempju, kieku kieku napplikawha għal-lum din, għandna disglossja ta' tip ieħor f'Malta bejn il-Malti standard, Allura dak jiġi l-high variety u d-djaletti li jiġu l-low variety of language. Imma hawnhekk mhux qed nitkellem bejn żewġ varjetajiet tal-istess lingwa, hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq żewġ lingwi differenti, il-Malti u t-Taljan. Biss, il-każ eventwalment ġie estiż għall-komunitajiet li jitkellmu żewġ lingwi. differenti bi status differenti. Mela f'Malta ta' żmien l-Ordni kellna ċertament diglossja kellna, diglossja kellna, tat-tieni tip, jiġifieri diglossja bejn żewġ lingwi differenti, mhux kif għandna llum diglossja bejn varjetajiet tal-istess lingwa. Mela, kellna diglossja bejn żewġ lingwi differenti, mitħatta f'kuntesti differenti b'sett ta' konvenzjonijiet li jiddistingwuhom drastikament minn xulxin dejjem abbażi ta' prestiġju. Il-keyword hawnhekk hija l-prestiġju. Għaldaqstant, irridu nagħmlu differenza bejn diglossja u bilingwiżmu. Issa d-domanda hi, mela diglossja żgur kien hawn. Id-domanda supplementari hija, imma fil-perjodu tal-Ordni kellna bilingwiżmu wkoll? Iva, kien hawn bilingwiżmu wkoll, imma kien ristrett ħafna. Preċiżament, pajjiż jitqies li hu bilingwi meta l-poplu, minħabba raġunijiet storiċi, kulturali jew sempliċiment prattiċi, ikun kapaċi jitħattet b'żewġ lingwi. F'Malta fi żmien l-Ordni, minoranza żgħira biss setgħet titqies strettament bilingwi. għax ftit kienu dawk li kellhom ħakma effettiva fuq iż-żewġ lingwi, ċoe fuq il-Malti u fuq it-Taljan simultanjament. Il-professjonisti, il-membri tal-kleru u n-negozjanti Maltin kienu jużaw it-Taljan f'kuntest formali, imma s'intendi kienu jużaw il-vernakular, il-Malti, f'kuntesti familjari. Dawn kienu verament bilingwi imma nerġa' ngħid kienu f'minoranza assoluta. Il-maġġoranza tal-poplu Malti biss kien jitkellem monolingwi. Min-naħa l-oħra, u naħseb din interessanti, kien hemm għadd sabiħ ta' kavallieri li minkejja li kienu stranġiera, kienu jafu wkoll jitkellmu bil-Malti. Nafu b'każijiet ta' kavallieri li kienu jafu jitkellmu bil-Malti. Xi wħud minnhom, tgħiduli, imma kif? Xi wħud minnhom kienu jaslu f'pajjiżna meta jkunu għadhom tfal. Xi kavallieri kienu jiġu Malta meta kienu jkollhom tnax, tlettax, erbatax-il sena biex jagħmluha ta' paġġi. speċi kien ikun it-training tagħhom bħala cadets qabel ma jsiru kavallieri propja. Mela daw kienu jiġu żgħar, meta jkunu għadhom tfal, u jekk tiġi ta' tifel, ikun faċli ħafna li taqbad il-lingwa, eh? Ta' dik l-età, Kien ikun pjuttost faċli għalihom biex jitħalltu man-nies indiġeni, għalina l-Maltin qed ngħid, u jaqbdu l-lingwa tal-post. Nafu anki bi Gran Mastri li kienu jafu jitkellmu bil-Malti. Kulħadd isemmi l-każ famuż ta' Hompesch, bla dubju kien jaf bil-Malti, kif tafu kien l-aħħar Gran Mastru tal-Ordni f'Malta. Imma żgur li kien hemm oħrajn. Pereżempju, biex nagħti eżempju wieħed, fl-1740, fuq is-sodda tal-mewt, il-Gran Mastru Despuy talab ftit tabakk. Kien qed imut, fuq is-sodda tal-mewt talabhom ftit tabakk, u l-infermiera qdewh u saqsewh kif kien qed iħossu. U l-Gran Mastru wiġibhom, miktuba di fid-dokumenti, Hekk u hekk, qallhom, bil-Malti. Bil-Malti weġibhom. Qed imut, qallhom, hekk u hekk. U ftit wara għalaq għajnejh. L-aħħar kliem tal-Gran Mastru kien bil-Malti. Agius de Soldanis, fil-ktieb famuż tiegħu Della Lingua Punica, 1750, Isemmi wkoll diversi kavallieri li kienu perfettament fluwenti fil-Malti, fosthom il-famuż Fra Francesco de Chambré li bena l-fortizza ta' Għawdex. Ċertament kien jaf il-Malti perfettament dak. Nafu biż-żgur. Għax għandna t-testimonjanza ta' De Soldanis. Kavallier ieħor jissemma Fra Francesco de Sousa, ma rnexxilix nittraċċa xejn fuqu. Xambre kulħadd jaf bih. Interessanti li ħanejdilkom, jissemma wkoll fuq kulħadd il-Balliju de Neveu, kavallier Franċiż ieħor. li fl-1776 huwa deskritt bħala l-uniku kavallier maħbub mill-Maltin. Il-kavallieri ma tantx kienu jinħabbu, ah, ma tantx kellhom relazzjoni tajba mal-Maltin, eh? imma dan kien forsi kienet jesaġa daqsxejn, l-uniku kavallier għallek maħbub mill-Maltin. U tafu għaliex? Kien jaf il-Malti perfettament. Mhux talli kien jaf il-Malti, talli meta kien jiltaqa' ma' Malti, kien ikun kapaċi jgħidlu minn liema żona ta' Malta ġie, ġifieri kien jaf anki d-djaletti u jagħrafhom. Tant kien profiċjenti fl-ilsien Malti li kien kapaċi jagħraf minn liema naħa tal-gżira kien il-kelliem sempliċiment mill-aċċent li juża. Tal-għaġeb din il-biċċa informazzjoni, eh? Dak kien kavallier Franċiż. Tajjeb. It-tieni parti. Il-kontroversja fuq in-nisel tal-ilsien Malti. Fis-sekli sittax u sbatax niltaqgħu ma' ħafna studjużi, missjunarji, vjaġġaturi u avventuriera barranin li semmew l-ilsien Malti. U hawn ħa ippermettuli ħa nagħti xi lista ta' xi nies. Xi wħud minnhom, fosthom Quintinus, Munster, Viperano, Belforé, Derbello u Capello, sejħu l-Malti lingwa Afrikana. Daw, ħa nkun ċar magħkom, daw ħafna minnhom ma kinux lingwisti. Kienu nies li vjaġġaturi u jibnu l-opinjoni tagħhom kien fuq impressjonijiet. Dawn il-ftit nies li semmejt fid-djarji tagħhom jew fil-kitbiet li ħallew jirreferu għall-Malti bħala lingua africana. Hekk daqqilhom f'widnejhom. Oħrajn bħal Fazello, Balbi di Correggio, Tevez, Visconti, Breithaupt, Coronelli, Dryden u Sanson d'Abbeville sejħu lill-Malti lingua moresca jew Saraċena. Jiġifieri indunaw bil-qrubija tal-lingwa Maltija mal-Għarbi bilfors. Nerġa' ngħid dawn kienu bbażati fuq impressjonijiet mhux ma kinux studjużi u lingwisti dawn li qed insemmi, ħafna minnhom ma kinux almenu. Ma ninsewx li s-Saraċeni magħrufa bħala l-Mori kienu l-Għarab tal-Afrika ta' fuq u allura niftehmu meta ngħidu Moreska jew Saraċena. Nies oħrajn, bħal Leoni, Martin Kraus, Kischl, von Breten, Davetti, Cluverius, Bochar, Kircher, Deper, Dumont, Laporte u Brydon, dawn kollha ħallew xi ħaġa miktuba, eh? sejħu l-Malti kif suppost, kif għandu jkun, lingwa Għarbija. Dawn laqtu l-likk ngħidu bil-Malti. Imma mbagħad kien hemm ukoll grupp ta' nies li sejħu l-Malti lingwa Feniċja Kartaġiniża jew Punika. Fost dawn, irridu nsemmuhom ukoll, kien hemm Tebaldi, De Rosso, Porcacci, Mormol, Bosio, dak li kiteb l-istorja tal-Ordni, Magizer, Niederstedt, Venuti, Bryant, Borg, kien hemm mhux ħażin, eh? Din l-idea li l-Malti Huwa l-fdal tal-lingwa Feniċja jew Kartaġiniża jew Punika, sewwa, baqgħet tkarkar ħafna anki sa bidu tas-seklu 20 u jiddispjaċini ngħid għadha għadha tidher ukoll f'xi artikli fuq l-internet. Nispera li ħadd minnkom ma jiblaħħa. Il-Malti mill-agħar biġi u din hija inkonfutabbli. Għaldaqstant, jidher ċar li sa mill-bidu kien hawn konfużjoni kbira dwar in-nisel tal-Malti. Xi wħud kienu jsostnu, nerġa' ngħid b'mod żbaljat, li l-Malti hu l-fdal tal-Puniku. Oħrajn insistew b'mod korrett li l-Malti ġej mill-Għarbi Magrebin, mill-Għarbi tal-Magreb, tal-Afrika ta' Fuq. Sa fejn sa fejn nafu s'issa kien Quintinus fl-1563 li ħareġ l-ewwel darba bl-idea li l-Malti huwa imnissel mill-Puniku, hu bbaża t-teorija tiegħu fuq il-fatt li l-Maltin kienu kapaċi jifhmu xi versi mid-dramm ta' Plawtu. Dil-kontroversja baqgħet għaddejja wkoll fis-seklu tmintax. Nieħdu per eżempju l-każ tal-Ġermaniż Johannes Heinrich Maius, li fl-istudju tiegħu Specimen Lingua Punica, ippubblikat fl-1718, taraw ir-ritratt tiegħu hemmhekk, inkluda il-Pater Noster, il-Talba tal-Missierna bil-Malti. Majjus, inċidentallment għandi ngħidilkom li qatt ma ġie Malta, u qagħad fuq dak li qallu l-informant tiegħu li kien Ġiżwita Malti Riber de Gattis, bażikament li l-Malti hu dak li baqa' mill-ilsien Puniku qadim. Nerġa' ngħid, din kienet impressjoni żbaljata li ma baqgħet tkarkar ħafna. Din it-teorija, ċoe it-teorija tal-nisel Puniku tal-Malti, ġiet miċħuda minn studjużi oħra, fosthom il-Konti Ciantar, li b'mod korrett kiteb li l-Malti ġej mill-Għarbi f'nofs is-seklu tmintax. Kien hemm ukoll l-Iżvetiż Jakob Jonas Bjornstall u l-Franċiż Antoine Cour Dagebelin, qed taraw ir-ritratt tiegħu hawn, li korrettament qalu li l-Malti huwa ta' nies il-Għarbi. Fost il-Maltin, l-ewwel awtur li ħa l-ilsien matern b'ċerta serjetà kien l-istoriku, naħseb din hija prevedibbli, il-famuż Gian Francesc Abela. Huwa saħaq fuq l-oriġini Għarbija tal-Malti, Abela kien diġà korrett. Minkejja li ħafna nies fi żmienu kienu qegħdin irawħu t-teorija żbaljata tal-oriġini punika, hu, Abela, kien korrett meta kiteb li l-Malti huwa ta' oriġini Għarbija. U mhux talli hekk, talli b'mod intelliġenti kien diġà osserva Abela fid-Descrizione de Malta li fil-Malti kien diġà beda dieħel ħafna kliem Rumanz, sqalli, kien diġà qed jitħallat. Abela inkluda żewġ paġni u nofs, tgħidu li mhux ħafna, dwar l-ilsien Malti fil-Descrizione de Malta tal-1647. Imbagħad fis-sena 1694, it-Taljan Anselmo Paioli Iddeskriva l-Malti bħala Għarbi korrott, imħallat b'Taljan imgerfex. Ma tantx uża terminoloġija xjentifika wisq, imma ħa nirrepetiha, iddeskriva l-Malti Għarbi korrott, imħallat b'Taljan imgerfex. Għalkemm m'użax il-kliem ġust bil-kriterji lingwistiċi tal-lum, Kien korrett fl-osservazzjoni tiegħu li l-Malti kien ilsien li xorob minn għejun lingwistiċi differenti. Almenu kien korrett fl-osservazzjoni. Ehm, hawnhekk qegħdin naraw il-famuż Gian Francisca Bela u l-ktib tiegħu Deskrizzjoni de Malta li semmejna diġà. Issa, il-Malti fid-dokumenti tal-Inkwiżizzjoni Rumana. Hawnhekk naħseb għandna xi ftit osservazzjonijiet jidhirli li huma interessanti. L-Inkwiżizzjoni Rumana, magħrufa wkoll bħala s-Sant Uffizzju, kienet l-arma ewlenija tal-Knisja Kattolika intiża biex tikkumbatti t-tagħlim żbaljat f'Virgoletti, tar-Riforma Protestanta. Fl-ambitu ta' dan il-programm, l-iskop tal-Inkwiżizzjoni għalhekk kien li tikkontrolla b'kull mod possibbli t-twemmin u l-kultura reliġjuża tal-Insara skont kif eventwalment definiti fl-atti tal-Konċilju ta' Trentu 1545-1563. Il-makkinarju tal-Kontroriforma kien jgħasses kontra kull sura ta' attività eretika, dagħa, tagħlim qarrieqi, apostesija, bigamija, qari ta' kotba pprojbiti, abbużi klerikali u stħarrijiet. Dawk kienu kollha taħt l-iskrutinju tal-Inkwiżizzjoni. L-Inkwiżizzjoni Rumana f'pajjiżna bdiet topera fl-1561, ftit qabel l-Assedju l-Kbir. Fir-reġistri tagħha xi kultant niltaqgħu ma' frażijiet, għajdut, talb u inkanteżmi bil-Malti. li kienu jiġu rreġistrati mill-iskribi waqt il-proċessi. Dawn qegħdin fl-arkivju tat-Tribunal, l-Imdina, sewwa. Ma kellix iċ-ċans nara d-dokumenti kollha għax hemm 1,184 volum. Joseph qed tidħak. Imma l-interessanti huwa li waqt li qed taqra l-ewwel net il-kitbiet, il-proċessi bħalma jagħmlu fil-qrat illum kienu jinkitbu kelma b'kelma eh, mill-iskribi, kien ikun hemm is-segretarju jikteb dak li qed jisma' bit-Taljan. Imma x'kien jiġri? Peress li kien hemm każijiet ta' ta' talb ta' inkanteżmi maġiċi, xi kultant anki ta' da, ħa nsemmu, l-iskriba ma kienx ikun jaf kif ħa jattraduċiha bit-Taljan u kien jikteb dak li jisma' bil-Malti, skont kif jidhirlu hu, għax ovvjament dak iż-żmien ma kienx hemm kodifikazzjoni tal-alfabett. Fil-fatt xi wħud minnhom tinduna li huma bil-Malti imma jkun diffiċli ħafna biex tiddiċifrhom għax kulħadd kien jikteb skont l-idjosinkrasija tiegħu. Tajjeb, it-Tribunal kien jimxi fuq sistema, it-Tribunal tal-Inkwiżizzjoni s'intendi, kien jimxi fuq sistema ta' mistoqsija u tweġiba. Dawn kienu jiġu rreġistrati b'reqqa kbira min-nutara jew mill-kanċillier għidulu jew mill-iskriba preżenti, imqabbdin apposta mis-Sant Uffizzju. Xi wħud minnhom kienu Maltin li setgħu jsegwu dak kollu li jintqal bil-vernakular, bil-Malti. Min jitla' bil, jixhed bil-Malti, jagħti testimonjanza bil-Malti kien jitkellem. Għedtilkom, fil-bidu għedna, ħafna Maltin, Maltin, Malti biss kienu jitkellmu, bil-Malti biss kienu jafu. Xi wħud minnhom, sewwa. Oħrajn kienu Taljani, għax kien hemm skribi anke Taljani, u għalhekk kellhom joqogħdu fuq it-traduzzjoni spontanja pprovduta mill-interpreti. Kien ikun hemm anke l-Inkwiżizzjoni kienet timpjega l-interpreti wkoll, għax ovvjament l-Inkwiżitur ma kienx jaf il-lingwi kollha, kien ikun hemm nies minn kull roqgħat, hawn naħa tal-Mediterran. L-inkwiżituri ma kinux jafu bil-Malti in the first place. Eh, ried ikollu l-interpretu bilfors biex ikun jaf x'inhuma jgħidu. Fl-1664, pereżempju, l-inkwiżitur Galeazzo Marescotti esiġa li fost id-diriġenti tiegħu, sewwa l-enturaġġ tiegħu, ikun hemm interpretu tal-Malti. Is-Sant Uffizzju, b'appoġġ Għas-supplika tiegħu, bagħat jgħidlu biex isib lil xi ħadd preferibbilment reliġjuż li jkun jaf tajjeb kemm bil-Malti kif ukoll bit-Taljan biex jgħinu waqt il-proċessi tat-Tribunal. Issa, mill-aspett lingwistiku, id-dokumenti tal-Inkwiżizzjoni, ngħid għalija, jistgħu jkunu utli ħafna, għax in-nutara, speċjalment f'każijiet ta' dagħa, ta' stqarrijiet eretiċi u ta' skonġuri, ġielu kitbu frażijiet, espressjonijiet, sewwa? U ħa u sa kultant anki sentenzi sħaħ bil-Malti. Issa, meta tqis li qegħdin ngħi nitkellmu fuq perjodu fejn il-letteratura Maltija ma kinetx teżisti, ma kinetx teżisti l-letteratura Maltija, dawn għalina huma midqlu deheb għax huwa hu l-uniku l-uniċi każijiet fejn għandna testimonjanza ta' Malti miktub. O, okej, b'mod spontanju, Imma huma minjiera għalija jien, għalija huma minjiera. Mela, nerġa' ngħid, frażijiet, espressjonijiet u u anke sentenzi sħaħ bil-Malti, f'testi li altrimenti kif għedna kienu jinkitbu bit-Taljan, li, nerġa' ngħid, kienet il-lingwa franka ta' dak iż-żmien. Hekk, pereżempju, waħda mill-qodma nett din, fl-1579, 1579, fil-bidu bikri tal-Ordni f'Malta, l-Imħallef Doctor Melchior Cagliares, hu kwotat li qal, fejn hemm bil-korsiv kif inhi miktuba eżatt fil-dokumenti tal-Inkwiżitur. Isfel hemm it-traduzzjoni tiegħi bil-Malti modern. Ok? Hemm miktub dis-sentenza, La tibżax, hekk kif fixkilt lill-oħrajn infixkel lilek. 1579 dik is-sentenza bil-Malti. L-akbar numru ta' proċessi kellhom x'jaqsmu ħa titqu daqsxejn naħseb hawn mad-da u d-diskors eretiku tal-Maltin. Fl-1677, pereżempju, ħa nagħti ftit eżempji milli sibt, ftit eżempji ħa nagħti, Aloisio Borg, iddenunzja lil Antonio Attardo, suldat stazzjonat fit-Torri Garza, Għawdex, għax semgħu jidgħi, u jiktibha in linguaggio paesano, semgħu jidgħi, jidgħi in linguaggio poesano, ġifieri semgħu jidgħi bil-Malti. Il-proċeduri tat-Tribunal juru li d-dà fost il-Maltin kien vizzju mill-aktar diffuż. Jiena qrajt id-dokumenti kollha li kitbu l-Inkwiżituri, sorry, ir-rapporti kollha li kitbu l-Inkwiżituri qabel ma kienu jitilqu minn Malta. Dawk qabel ma jitilqu normalment kienu jagħmlu rapport dwar l-esperjenza tagħhom. Kważi kollha qalu l-istess ħaġa. Isimgħuha, f'sinteżi, ebda tortura, ebda theddid, ebda ħabs mhu ħa jikkontrolla l-Maltin fid-dar. Di kitbuha kważi l-inkwiżituri kollha. Hija ħasra li minflok letteratura ta' ċertu kalibru għandna ħafna da bil-Malti. Biex jieħu idea wieħed biżżejjed jifli il-medda kreattiva. tad-diskors li nsibu mniżżel fid-dokumenti tal-Inkwiżizzjoni. L-immaġinazzjoni tal-Maltin fejn jidħol id-da kien tassew fertili. Ħasra li l-biċċa l-kbira ta' dan id-da sfortunatament ġie reġistrat bit-Taljan, qalbuh, traduċewh, ma ħallewhx bil-Malti. Imma ironikament xi ftit ħallewhom. Kieku ħallew id-da kollu li hemm fil-dokumenti tal-Inkwiżizzjoni kien ikollna kompendju enċeklopedija sħiħa u mlewna ta' da bl-ilsien Malti. Enċeklopedija hemm sħiħa. Francesco Pace mir-Rabat Għawdex fl-1790 fi żmien l-Inkwiżatur Gallarati Scotti għedded, Ħa nipprova nagħti xi ftit eżempji li huma ta' quddiem in-nies. Mela dan l-Għawdxi għedded li jiddesagra xbieha ta' Sant Antnin bil-kliem, Ruħ 'il minn hawl int ma tridx tismagħni naqtagħlek rasek u nixħtek barra. Kien hemm min sejjaħ, issejjaħ mill-Inkwiżitur għax instema' jkasbar lil Alla nnifsu. Hekk, per eżempju, l-Għawdxi Ġużeppe Pisano, fejn hu Godwin hawn? Hawn kontu delettanti mhux ħażin Godwin hawn, għax kollha Għawdxin hawn. L-Għawdxi Ġużeppe Pisano, sewwa, eh, instema' jgħid hekk. Noqtlu jew naqtagħlu għonqu. Għal Alla ta' qed jgħid. Tal-biża'. Il-Kongregazzjoni tas-Sant'Offizzju, mill-ġabra qasira tas-sentenzi li l-Inkwiżitur Acquaviva d'Aragona kien qed jibgħat fl-1692, ikkonkludiet li d-dagħwa, l-iktar dagħwa komuni fost il-Maltin, kienet, Jaħraq dinek. Dinek hija d-din tiegħek. Il-kelma din tfisser reliġjon jew fidi. Jiġifieri bażikament l-iktar dagħwa komuni fil-Malti kienet tkun nirra r-reliġjon tiegħek tinħaraq. Dik kienet l-iktar dagħwa komuni fil-Malti. Issa, illum, din interessanti, għaliex fid-dagħa tagħna tal-Maltin tal-lum nużaw il-kelma ħaqq? Jiena t-teorija tiegħi hija li hija residwu tal-espressjoni jaħraq dinek. Dik jien fl-opinjoni tiegħi ma kienetx ħaqq oriġinalment għax il-ħadd kelma ħaqq kulħadd jaf li tfisser ġustizzja. Jien fl-opinjoni tiegħi e skont it-teorija tiegħi hija korruzzjoni tal-kelma jaħraq. Di kitbuha, l-inkwiżituri kitbuha di, ehm, fil-fatt xi kultant kienu jittraduċuha bit-Taljan ukoll. Sija abbruċjata la tua fede. Normalment hekk kienu jittraduċuha bit-Taljan, jaħraq dinek. B'hekk, il-parti l-kbira tal-każi, il-midai kien jisħet it-twemmin tal-persuna l-oħra biex jixtieq il-ħruq, jiġifieri l-qirda kompleta, għax jekk qed tibgħat lil xi ħadd jinħaraq, tkun qed tixtieq il-qirda kompleta ta' Alla, tal-qaddisin u tal-fidi Kattolika. Nagħti xi ftit eżempji ta' quddiem in-nies. Jaħraq min rabba lil Kristu fis-sema. Jaħraq ruħ min għamel l-appostli. Jaħraq ruħ l-anġlu li talab għalik biex sirt. Dadda kollu huwa miktub fil-dokumenti tal-Inkwiżizzjoni, bil-Malti. Kont nipreferi kukun hawn letteratura milli da. Xi drabi Għax intom qed inti tbissmu. Id xi drabi d-da kien bir-rima. Ir-rimat! Għantikom eżempju ta' ra, ta' da bir-rima, bir-rima, issa qed tikteb poeżija ġifieri. Din irreġistrata fil-dokumenti tal-Inkwiżizzjoni 1741. Fuq naħa hemm il-verżjoni kif inhi imniżżla, kelma b'kelma u mbagħad hemm l-istess dagħwa bil-Malti kontemporanju, tajjeb, bil-Malti kontemporanju, Taħraq id-din ta' dawk il-qaddisin li għamluk, li jmexxuk, taħraq id-din ta' dak Alla li ħalqek, li għaqdek u li għamlek. Bir-rima! Kien x'kien, l-inkwiżituri kollha kif għedtilkom ammettew li l-battalja kontra d-Da kienet battalja mitlufa. Għax ebda, kif għedtilkom, ammonizzjoni, ebda theddid, ebda ħabs u ebda tertura ma setgħu jrażżnu d-Da tal-Maltin. Proċessi oħra kienu jirregwardaw, ninsaw daqsxejn id-da. Proċessi oħrajn kienu jirrigwardaw każijiet ta' inkanteżmi jew ta' sħarijiet. Meta l, meta l-konsultur tal-Inkwiżizzjoni ta' Malta Sebastiano Sallell Niżżel il-kummenti tiegħu fuq is-superstizzjonijiet tal-Maltin f'nofs is-seklu sbatax, sewwasew fl-1651, kiteb li l-proċessi tal-Inkwiżizzjoni kontra s-sħarijiet li xterdu speċjalment mill-Maltin, mill-prostituti, mis-sħaħar, bilkemm qatt setgħu jitwemmnu. L-ilsiera, Kienu jiġġerrew ma' kullimkien u jkellmu jitkellmu ma' kulħadd. Minkejja li ħafna mill-Maltin kienu illitterati, setgħu jikkomunikaw faċilment ma' dawn l-iskjavi Mori, speċjalment jekk ikunu ġejjin mill-Magreb, mill-Afrika ta' Fuq. Ħafna mill-iskjavi li kien hawn f'Malta kienu jitkellmu bl-Għarbi u l-Maltin kienu jifhmuhom u l-iskjavi jifhmu lill-Maltin. Din kienet evidenti. Fl-1600, it-terzjarja Karmelitana Ventura Busuttil miż-Żurrieq, sorry, miż-Żejtun, anzi skużawni, miż-Żejtun, marret għand is-saħħara Betta Coleiro, li kienet magħduda bħala saħħara, biex teħles lil ħuha għażeb Andrea mill-għajn ħażina. Betta ppruvat tfejqu b'diversi talbiet u misturi maġiċi. Fost ħwejjeġ oħra rreċitat din it-talba Moresca, O melħ b'umielaħ, jilgħaqek ix-xemx u jnixxfek ir-riħ, tiġimek ix-xibeb u tgħabbih id-dwieb. Hija kważi poetika, eh? Bil-Malti, bil-Malti. M'għandix iċ-ċans imma noqgħod nispjega kull kelma għax inkella ma naslux. Fl-1652, fi żmien l-Inkweżatur Visconti, Lorenza Fatredina, kunjom li m'għadux jeżisti, mill-Belt, tat deskrizzjoni dettaljata tar-riti matiċi maġiċi li kienet twettaq sitta il il-korteġġjana magħrufa Serafina Daniela. Fost ħwejjeġ oħra fix-xhieda tagħha jidher test ta' talba li li Serafina allegatament irreċtat bl-Arabiko. Innotaw x'kitbu bl-Arabiko, l-Arabiko il-Malti jfisser hawn, biex mela din għamlet dan l-inkanteżmu, kitbet talba maġiċa, maġika biex tisseduċi l-maħbub tagħha. Din it-talba fil, teknikament jgħidulha talba tar-riqi. Kiteb fuqhom Cassar Policino daw. Hija talba twila, jisimha Jannar Jannar, m'għandix iċ-ċans hawnhekk nurihielkom, imma hija waħda mill-itwal mill-itwal siltiet bil-Malti, twila kważi page sħiħa. li għalina hija xi ħaġa hija trovatura kbira li jkollok paġna sħiħa bil-Malti. Ħasra li għadha ma ġietx iddeċifrata kollha kemm hi. Jiena qrajtha u ħa nammetti magħkom kelli diffikultà kbira biex niddeċifrha. Irnexxieli nagħraf xi kliem imma ma rnexxilix nagħrafha kollha. Għalhekk ma ġibtiex hawnhekk. Fl-1739, wara li telaqha il-maħbuħ tagħha, waħda mara fittxet l-għajnuna ta' lsira Musulmana. Bħala rimedju, din qaltilha biex tirrepeti żewġ orazzjonijiet, talbiet, bil-Malti. Il-Maltija, meta dehret quddiem l-inkwiżitur, qalet li nsiet waħda minnhom, iżda rnexxielha tiftakar l-oħra, li kienet tgħid xi ħaġa hekk, Xebb xebbejtek, bl-għaxra jien rajtek, inti nar u jiena taffejtek. Erġajna bir-rima. Inkanteżmu partikolari kien irreċitat kontra l-mard tal-għajnejn mingħand magħruf fl-irħula bħala il-Qarnita. Il-Qarnita kienet hija marda tal-għajnejn. Hekk kienet l-orazzjoni ta' ċerta Marija Għaġuż magħrufa bħala ta' Suffejra minn Ħ'Attard fl-1788. Din irnexxieli kważi niddiċifra kollha. Din it-talba ta' din Maria Jus. Ehm, u nista' naqrajilkom. Nerġa' ngħid, hemm il-verżjoni kif inhi miktuba fil-dokumenti tal-Inkwiżitur u l-verżjoni bil-Malti kontemporanju. Salib indew, Santu Luqa San Mattew. Għandi għajnejja tuġani, mur f'dak il-ġnien imxejtu b'riġlejja, saqqejtu bid-dmugħ t'għajnejja. Erġajna bir-rima, Aqta' bużbieża ħelwa u imsaħ biha għajnejk, u mur f'xatt il-baħar issib il-qarnit jistaħam. Aħfen seba' ħafniet ma' seba' mewġiet. Aħsel għajnejk biex isiru bħal wardiet. Santa Marija Margerita tneħħi l-ħabar mill-qarnita. Ħafna minnu tifhmuh. Dan hu 1788. Ftit differenti mill-Malti tal-lum, jekk tinnutaw. Orsa, Ok, hemm xi żewġ kelmiet 'l hemm u 'l hawn li forsi huma diffiċli, imma mill-qbija naħseb li tiftiehem. Issa, ħa nitkellem, ħa naqleb is-suġġett, fuq l-Inkwiżizzjoni għedt biżżejjed imma jiena kont ktibt paper sħiħa fuq das-suġġett, min ikun interessat, fuq daw is-siltiet u daw il-poeżiji u dad-da kollu bil-Malti fil-. fil-proċessi tal-Inkwiżitur. Issa, quddies, prietki u tagħlim tad-duttrina bil-Malti. Issa ħa ngħidilkom għaliex hemm punt interrogattiv wara l-kelma quddies. Il-poplu Malti, tneħħi xi ftit eċċezzjonijiet, kien jifhem biss, kif għedna, bil-lingwa materna. Għalhekk il-kleru ma kellux triq oħra li jkellmu, jikkatekizzah u jippritkalu bl-ilsien Malti. Ma kellux triq oħra għax ħlief Malta ma kienx jaf. Fl-1566, fil-bidu sena wara l-assedju dan, l-Ispanjol Francisco Nuñez insista li l-quddies f'Malta barra milli bil-Latin u bit-Taljan kien jingħad ukoll bil-Malti. Imbagħad, fl-1624, l-Inkwiżitur Carlo Bovio kiteb hekk fid-djarju tiegħu, Hawn ħafna Ġiżwiti, Kapuċċini u Dumnikani Maltin li huma mdorrijin jippritkaw bil-Malti. Hawn jippritkaw mal-gżira kollha kemm hi, b'din il-lingwa ta' xeħta qarbija. Qal tajjeb, eh, l-Inkwiżitur, lingwa ta' xeħta Għarbija. Fil-Knisja ta' San Ġwann biss ma jippritkawx bil-Malti, qal. U kien qed jirreferi għal katidral. Fil-Knisja ta' San Ġwann biss, qal, ma jippritkawx bil-Malti. Ovvjament hemmhekk kienu jippritkaw bit-Taljan. jew forsi bil-Latin. Għalhekk, dawn il-predikaturi huma tajbin biex jippridkaw fl-Afrika u fil-Lvant, li ilhom jifhmuhom għalkemm il-Maltin għalkemm il-Malti huwa Għarbi mħassar. Hekk jgħid l-Inkwiżitur, Għarbi mħassar. Fil-fatt, fil-fatt, l-awtoritajiet ekkleżjastiċi Il-fatt li l-predikaturi Maltin u r-reliġjużi Maltin kienu kienu jitkellmu bil-Malti, xi kultant kienu jibgħatuhom bħala missjunarji fl-Afrika ta' Fuq għax jgħidu dawk jiftiehmu. Din interessanti. Kien għalhekk li fl-1637 twaqqfet l-Iskola tal-Għarbi. F'Malta kienet fil-żmien l-Ordni dan ukoll, twaqqfet l-iskola tal-Għarbi mis-Sacra Congregazione di Propaganda Fide, li kienet ovvjament tmexxi l-Inkwiżizzjoni, b'rakkomandazzjoni tal-Inkwiżitur Fabio Chigi li aktar tard kien sar Papa. Din l-inizjattiva inqalgħet tajjeb intlaqgħet tajjeb mill-Knisja Rumana billi f'Malta, fejn jitkellmu lingwa Semitika, kienet titqies bħala post ideali għall-edukazzjoni tal-missjunarji. Ġifieri mhux biss kienu jgħidu ok, il-Maltin jiftiehmu bejn wieħed u ieħor imma kull min f'Rakka. Le ma ħa niftħu skola tal-Għarbi ħalli nrawmu l-qassisin Maltin, il-missjunarji Maltin bl-Għarbi ħalli nistgħu nkunu nistgħu nibgħatuhom fl-Afrika ta' Fuq. L-ewwel direttur u lettur ta' din l-iskola kien Dun Franċisk Azzopardi li baqa' jgħallem fiha sakemm miet fl-1643. Il-kartografu Franċiż Albert de Rochefort fl-1663 kiteb hekk fid-djarju tiegħu, Hawnhekk, jiġifieri hawn Malta, Jitkellmu biss bl-Għarbi, qal, jitkellmu biss bl-Għarbi, għalih kien Għarbi. Il-lingwa li ntużat fl-omelija li smajna fil-Knisja Episkopali, jiġifieri fil-Katidral tal-Imdina. Ġa dan qed jgħid li daħal il-Katidral tal-Imdina u sema' l-quddies bil-Malti, qal, qal. Issa ħa ngħidilkom għaliex qed nagħmel question mark. U mbagħad, aktar tard, Giovanni Battista Pacicelli, kanonku u storiku Ruman, fi ktieb li kien ippubblika f'Napli, irrimarka li l-parti l-kbira tal-quddies fil-knejjes tal-Imdina kien jingħad bil-Malti, li huwa lingwa Arabika, qal. Huwa juża terminu, għax hu bit-Taljan, lingwa Arabika, qal. Issa, Paci Kelly kien żar Malta s-sena ta' qabel u ħallielna din it-testimonjanza. Barrani ieħor, did-darba Ġermaniż, Lambert Corfi, imqanqal mill-kurżità, imbagħad attenda għall-quddies bil-Malti fil-knisja ta' Santu Rokku fil-Belt Valletta. Issa, għaliex il-question mark? Dawn l-asserzjonijiet fuq il-quddies bil-Malti lili ma tantx jinżluli. Għalija ma tantx huma attendibbli. Għax diffiċli temmen li kien hemm verżjoni Maltija tal-quddiesa tridentina. Semmejt il-Konċilju ta' Trentu li kien ovvjament kien fassal ir-rit tal-quddiesa skont il-riti il-ġodda tal-Konċilju ta' Trentu. Ħadd għadu ma sab il-quddiesa verżjoni tal-quddiesa tridentina bil-Malti. il-Quddiesa Tridentina, ġifieri Tridentina ġejja minn Trentu sewwa, li kienet esklussivament bil-Latin, bil-Latin. Il-Quddiesa tal-Konċilju ta' Trentu bir-Latin kienet. Ġifieri kif daw qalu li marru jisimgħu l-Quddiesa semgħuh bil-Malti, jien ma tantx inniżżilha biex ngħidilkom is-sew. Aktarx li l-kummentaturi kienu qed jirreferu għall-omelija. It-teorija tiegħi hija li mhux il-quddies semgħu bil-Malti, l-omelija kienet bil-Malti li hi ħaġa oħra. L-omelija bilfors kellhom jagħmluha bil-Malti għax ma jifhmu xejn inkella l-Maltin. Imma jien konvint li l-quddies bil-Latin kien isir, bil-kanoni tal-Konċilju ta' Trentu. Ġifieri ma kinux qed jirreferu għar-rit għar-rit liturġiku nnifsu, jien ngħid għall-omelija kienu qed jirreferu. Fi żmien l-Isqof Gaspare Gori Mancini saret traduzzjoni bil-Malti tal-Katekiżmu, issa ħa nitkellmu daqsxejn fuq il-Katekiżmu, tal-Kardinal Bellarmino bil-ħsieb li tkun stampata. Iżda l-pjan sfaxxa fix-xejn mal-mewt tal-istess Isqof. Tradizzjoni oħra, Tal-istess katekiżmu intbagħtet Ruma għall-approvazzjoni tal-Inkwiżitur Gualtieri fl-1743. Dawn iż-żewġ għolijiet imma, sfortunatament, s'issa għadhom ma nstabux. Nafu bihom, jaħasra kieku xi ħadd isibhom, katekiżmu bil-Malti. li kien traduzzjoni ta' Bellarmino, Bellarmino bniedem interessanti għax dak kien li pproċessa lil Galileo. Bellarmino kien dak li pproċessa lil Galileo fil-każ fil-proċess famuż tiegħu. Fl-1724 kienet inawgurata l-ewwel sodalità tad-duttrina f'Malta, dik ta' San Pawl Nawfragu l-Belt, ftit hawn isfel. b'dikriet tal-Isqof Gori Mancini. It-tagħlim tad-duttrina kien isir bil-Malti, it-tagħlim tad-duttrina kien isir bil-Malti u xi kultant anki bit-Taljan. Agius de Soldanis, fid-De la lingua punica, li semmejnieh l-ewwel, sostna li kien jaf ħafna saċerdoti li saħansitra kienu jiktbu l-prietki tagħhom bil-Malti, kienu jiktbuhom u jippreparawhom u jiktbuhom bil-Malti. Tajjeb, issa, inkomplu. Sekonda ftit, ok. Aha. L-istoriku tal-Ordni ta' San Ġwann, semmejnih l-ewwel, Giacomo Bosio, dan il-ktieb tiegħu min jaf mitħla tal-istorja huwa ktieb kanoniku sewwa, jgħid li waqt it-tqegħid tal-ewwel ġebla tal-Belt Valletta fl-1566, 1566, sena wara l-assedju, xi Maltin anzjani instemgħu jgħidu u jpoġġi dis-sentenza bil-Malti, Dan, Bosio. Erġajna kif inhi miktuba oriġinalment u kif hi miktuba bil-Malti tal-lum. Jiġi ż-żmien li fil-Wardija, qed jirreferi għall-Għolja Sciberras, li qegħdin fuqha bħalissa hawn aħna qegħdin fuq l-Għolja Sciberras, jiġi ż-żmien li fil-Wardija, l-Għolja Sciberras, kull xiber raba' jiswa uqija. Di qiegħda fil-Bosio. Issa. Fl-1575 il-Franġiskan Franċiż Thevet, André Thevet, ritratt tiegħu hawn, fil-ktieb tiegħu Cosmographie universelle, ippubblikat f'Pariġi, iddeskriva l-Malti bħala lingua moresca, erġajna. Fi il-ftit kelmiet li jagħti bil-Malti, da jagħti ftit kelmiet ukoll bil-Malti, da Thevet, huma possibilment l-eqdem li qatt ġew stampati. Sewwa? Jiġifieri, l-iktar l-iktar kliem bil-Malti stampat, stampat, qadim, probabbilment qegħdin fil-ktieb ta' Tever. Nerġa' ngħid id-data 1575. ta' Bosio aktar tard. L-ewwel lingwista serju li ta kas il-Malti kien il-Ġermaniż Hieronymus Magizer. Dan kiteb lista ta' kliem bil-Malti l-ewwel fil-ktieb Thesaurus Polyglottus tal-1603 u mbagħad fil-famuż Propunaculum Europae 1606, Dan Magizer kien żar Malta imma xorta spiċċa jħawwad fuq in-nisel tal-Malti. Imma almenu, almenu l-importanza ta' Magizer hija li tana qiesu glossarju żgħir ta' kliem bil-Malti fil-bidu tas-seklu sbatax. Fi żmien il-Kavallieri dehru l-ewwel dizzjunarji u grammatiki tal-Malti fi żmien l-Ordni dehru dawn, l-ewwel grammatika fi żmien l-Ordni, l-ewwel dizzjunarju tal-Malti fi żmien l-Ordni. Ħafna minnhom baqgħu manuskritti, jiġifieri għad ma ġew ippubblikati, u sfortunatament intilfu. Kieku xi ħadd isibhom daw minjiera, minjiera. Per eżempju, nafu li Ignazio Saverio Mifsud fil-Biblioteca Maltese isemmi grammatika Maltija b'dizzjunarju Malti, Taljan, Franċiż, trilingwi, Dizzjunarju trilingwi, Malti, Franċiż, Taljan, tal-Kommendatur Fra Francesco Bardon. Dan mitluf. Ma nafuhx. Ma nafx fejn hu. Ma nafux fejn hu. Dan ix-xogħol ħadd ma jafsar minnu u l-istess m'għandna ebda traċċa tal-grammatiki msemmija minn Agius de Soldanis ukoll, li nkitbu minn Monsinjur Fra Domenico Sciberras, u l-Kavallier tal-Ordni de Turon, da Kavallier Franċiż, kiteb grammatika tal-Malti dan. Semmejtilkom kemm kien hawn Franċiżi li kienu jafu l-Malti. Erġajna mitlufin. Għaldaqstant, ma nistgħux inkunu nafu biċ-ċert liema kien l-ewwel dizzjunarju tal-Malti li qatt kien hawn. L-ewwel wieħed li wasal għandna imma, mela dawn li semmejt mitlufin. L-ewwel dizzjunarju li wasal li nafu bih u nistgħu nikkonsultawh sewwa għax qiegħed f'idejna huwa Il-dizzjunarju tal-Franċiż ieħor, Franċiż ieħor, innotaw, dawn kienu Franċiżi li kitbu dizzjunarju u grammatika tal-Malti ta', tal-Franċiż Tezan, li skont il-Professur Cassola, għax il-ktieb ħarġu Cassola kif tafu, kien François de Villon Tezancourt, madwar is-sena 1640. Dan id-dizzjunarju aktarx qatt ma ġie stampat fi żmienu u l-manuskritt oriġinali s'issa għadu ma nstabx, l-oriġinal. Fil-bidu tiegħu hemm xi noti dwar il-grammatika Maltija filwaqt li fl-aħħar hemm ukoll istruzzjonijiet għas-suldati Maltin bil-Malti, bil-Malti. Kulma għandna f'idejjna hija kopja tiegħu, terġa', ġifieri aħna mhux it-Teżann għandna, fil-fatt Cassola jgħidu li huwa l-psewdo-Teżann. għax mhux l-oriġinali għandna, kopja tiegħu. Fil-bidu, sewwa, il-ktieb li ħareġ Cassola kien jismu Regole per la lingua maltese u hemm hemm xi kampjun sewwa fil-fatt għażilt in-numri jien, in-numri bil-Malti. Sewwa, innutaw li l-alfabett huwa mħallat bejn ittri Latini u ittri Għarab. Taraw ittri Latini u ittri Għarab. Juża. Juża żewġ tipi ta' alfabett. Sewwa. L-ewwel grammatika sistematika tal-Malti kienet dik tal-kanonku Għawdxi, Għawdxi ieħor, semmejnieh kemm-il darba llum, Agius de Soldaris, li kien jisimha Della Lingua Punica, preżentamente użata dai Maltesi. Dan ix-xogħol importanti kien ippubblikat Ruma fl-1750. Agius de Soldanis ikkompila wkoll dizzjunarju tal-Malti bl-isem Damma tal-Kliem Kartaġiniż imxerred fil-fomm tal-Maltin u l-Għawdxin f'erba' volumi bejn l-1755 u l-1759. li ma kinux stampati fi żmienu, id-Dizzjonarju ta' De Soldanis, qed narawh hawnhekk, dik artist impression, mhuwiex ritratt awtentiku. Hemmhekk qed naraw id-Della Lingua Punica, sewwa, imma rigward id-damma, ġifieri d-Dizzjonarju, sa fl-aħħar ra d-dawl ftit snin ilu fl-2016. Ftit ilu ġie ppubblikat. Għal ħafna żmien kien manuskritt biss, tista' tikkonsultah il-biblioteka hawn fuq. Sewwa? Ħasra imma li De Soldanis baqa' jrewwaħ it-teorija li għedna l-ewwel, it-teorija punik tan-nisel puniku tal-Malti. Dizzjunarju Malti-Taljan ieħor mhux stampat, anki dan mhux stampat, Deher għall-ħabta tal-1765 u dan kien inkiteb minn Patri Pelaġju, ismu proprju kien Bartolomeo Mifsud, li kien imma msejjes ibbażat fuq Tezan. Jikkopja ħafna minn Tezan. Fl-aħħar nett, irridu nżidu li fl-1752 Verona dehret l-ewwel deher l-ewwel ktieb stampat bil-Malti, dan naħseb għandna ntuh daqsxejn importanza, Liema kien l-ewwel ktieb bil-Malti li qatt ġie stampat? Liema kien l-ewwel ktieb bil-Malti li qatt ġie stampat? Dan kien it-tagħlim nisrani Sewwa ta' Francesco Vizzino. Hemmhekk għandkom stampa tal tal-qoxra tiegħu u mbagħad in-naħa l-oħra hemm x'jgħidulu hawn silta mill-ktieb. Dan kien ibbażat fuq dak li għedtilkom l-ewwel id-duttrina ta' Bellarmino li semmejna l-ewwel. Fil-fatt, il-ktieb deher parallel text, jiġifieri deher parti bil-Malti u aw, kolonna bil-Malti u kolonna bit-Taljan, parallel text. X'inhu l-interessanti f'dal-ktieb ta' Wizzino? Nerġa' ngħidilkom dan huwa l-ewwel ktieb li qatt ġie stampat bil-Malti. Fi 1752, li għandu interessanti huwa t-talb tad-duttrina, dan kien jintuża biex jgħallem it-tfal id-duttrina. Jekk naqralkom biċċa minnu ma naħsibx li tistgħu tarawha, isimgħuha, din hija s-Salve Regina. Is-sliem għalik Sultana, Omm tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Is-slam għalik lilek ingħajtu, aħna t-turuf nagħti u l-iteva, lilek nitniegħdu, aħna li nibku u nolfqu f'dan il-wied tad-dmugħ. Għiduli x'inhi din? Eżatt kif ngħiduha llum. Ġifieri di il-Missierna, il-Salve Regina, il-Kredu, is-Sliema u t-talb kollu li ngħidu llum illum, stabbilih Francesco Vizzino fis-1752, kelma b'kelma, jekk taqrawha kelma b'kelma kif ngħiduha llum. Intom qed tintunaw? Eżatt kif ngħiduha llum it-talb. Francesco Svizzino stabbilihom dawk fis-1752 ara kemm hu antik, kemm huma antiki dawk kemm hu antik dak it-talb. Sewwa? Issa, eh, diħa jkolli naqbisa għax naħseb Qiegħed, insomma, għad fadalli ftit ħin, hu? Ok. Xi xogħlijiet letterarji bil-Malti fi żmien il-Kavallieri. Kif tafu, l-ewwel kitba letterarja bil-Malti u l-ewwel evidenza ta' Malti miktub hija l-famuża Kantilena ta' Pietru Caxaro, qabel il-Kavallieri dan, ovvjament, għax kien bejn wieħed u ieħor fl-1450. Imma mbagħad baħħ, baħħ kbir fejn tidħol il-letteratura, baħħ kbir. Sakemm tfaċċat, sakemm tfaċċat il-poeżija ta' Buon Amico lill-Gran Mastru Cottoner. Sewwa? Din inkitbet bejn l-1672 u l-1675, jiġifieri bejn il-poeżija ta' Caxaro u mbagħad il-poeżija oħra li għandna warajha ta' Bonamico hemm baħħ kbir, lakuna kbira. Sewwa, min jaf forsi xi darba nsibu xi xi ħaġa li nkitbet bejniethom dawn. Madwar is-sena 1700 inkitbet il-poeżija Ja Ħasra Mingħajr Ħtija ta' awtur anonimu Għawdxi, ma nafux min kitibha. Anki din waslet għandna bis-saħħa ta' De Soldanis, għamel xogħol kbir De Soldanis, eh? Nafu ħafna affarijiet bis-saħħa tiegħu. U mbagħad nafu wkoll b'Kurunella bil-Malti ta' Wied Żino stess, dak li kiteb il-Katekiżmu fl-1730. Sewwa? U mbagħad fl-1738 indikat hemmhekk ukoll inkitbet poeżija anonima fuq il-qtil ta' ċertu Patri Grimani fil-kunvent tad-Dumnikani tal-Belt. Sewwa, isibuha wkoll bħala Kieku Tafu Ħuti X'Ġara. Lejn nofs is-seklu tmintax, dehret poeżija anonima oħra jisimha Fuq Hekk Nitħaddet Malta li titkellem dwar ir-rewwixta tal-ilsiera tal-1749. Dawn huma ftit mill-ewwel tentattivi ta' kitbiet poetiċi bil-Malti fis-seklu tmintax imma dawn. Il-versi probabbilment dil-poeżija fuq ir-rewwixta tal-irsiera inkitbu xi ftit wara li seħħ l-avveniment. U mbagħad De Soldanis innifsu kiteb sunett, semmieh Sonetto Punico Maltese għax dan baqa' ffissat li l-Malti ġej mill-Puniku fl-1778. Sewwa? Issa. Interess fil-Malti minn studjużi oħrajn. Tiskanta kif kemm kien hawn barranin li nteressaw ruħhom fil-Malti. Dan għadna dan huwa lejn il-perjodu aħħari tal-Ordni sewwa. Pereżempju, fl-1615, fil-ktieb A Relation of a Journey Began in 1610, li deher f'Londra, il-vjaġġatur Ingliż George Sandys it-tifel tal-Arċisqof ta' York, sostna b'mod pjuttost konfuż li l-Malti li fil-Malti hemm traċċi ta' Puniku minkejja li hu ilsien Moresk, jiġifieri dan spiċċa jagħmel some speċi ta' kompromess. Kien hemm min jgħid li huwa Għarbi u kien hemm min jgħid li hu Puniku qal mela huwa speċi ta' taħlita tat-tnejn. Okay. Fl-1664, il-Ġiżwita Ġermaniż, dan kien studjuż ta' veru dan, Athanasius Kircher, fil-ktieb tiegħu Mundus Subterraneus, irrimarka li t-trogloditi Maltin, trogloditi dawk li kienu jgħixu fl-għerien, f'Malta kienu jgħixu n-nies fl-għerien, eh, fi żmien il-Kavallieri, f'Għar il-Kbir. Dak kien mar iżurhom, mar jara l-Maltin li jgħixu fl-għerien. Far il-kbir. U x'qal fuq daw il-Maltin u qal hekk, Daw jitkellmu bl-Għarbi pur! Bl-Għarbi pur, qal, jitkellmu, mingħajr taħlit, la mat-Taljan u lanqas ma' xi lingwa oħra. Da ma kienx bniedem taċ-ċajt, da kien lingwista vera. Kien jaf xi ngħid. A propositu, il-guide tiegħu kien Francesco Abela, li kiteb id-Descrizione de Malta. U mbagħad bejn l-1748 u l-1760 kien hemm Markix Katalan, Francesc de Sentmenat, li kiteb vokobularju rudimentari u grammatika ħafifa sewwa tal-Malti. Manuskritt li ssibu fil-Bibljoteka tal-Katalunja. Imma mbagħad imma mbagħad ippubblikawh fl-2003, jiġifieri prattikament fi żmienna. Għandi kopja tiegħu da b'xorti tajba. Dan, dan, dan il-Katalan ġabar vokobolarju elementari, kif għedtilkom, daqsxejn ta' grammatika, ftit djalogi bil-Malti, katekiżmu qasir bi ftit talb, sewwa, u fil-fatt jinkludi il-Paternoster ukoll, il-Missierna bil-Malti. U fl-aħħar nett, Ħa nsemmi persunaġġ ieħor, huwa Ġiżwita poliglotta, da lingwista famuż fi Spanja, dan ma kienx Katalan, dan kien Kastiljan, Ġiżwita, Lorenzo Hervas. Dan ikkompila trattat kosmoloġiku, enċeklopedija kiteb dan, enċeklopedija sħiħa. M'għandix il-ħin noqgħod nagħti d-dettalji kollha fuq din l-enċiklopedija, imma inkluda parti sostanzjali u twila fuq Malta u anki fuq l-ilsien Malti. Probabbilment mexa ħafna fuq De Soldanis. Mill-analiżi li għamilt jien ibbaża ħafna fuq De Soldanis. Ma nistgħux ma nsemmux lill-kbir Mikiel Anton Vassalli li għex fl-aħħar perjodu tal-Ordni fi żmien il-Franċiżi u fil-bidu tal-perjodu Ingliż sewwa, imma la jmiss mal-perjodu tal-Ordni rridu nsemmuh. L-epoka tal-Ordni għalija tagħlaq bil-kbir bil-figura straordinarja ta' Mikiel Anton Vassalli. Xi wħud isejħu lil Vassalli missier l-ilsien Malti. Dan l-unur f'ċertu sens jista' jitqies kontroversjali. U ħa ngħidilkom għaliex. Għax tabilħaqq veru kien wieħed mill wieħed li ddedika ruħu għall-istudju sistematiku u xjentifiku tal-Malti. Imma kif rajna Agius de Soldanis li għex ftit qablu, bil-limiti kollha tiegħu u bl-iżbalji kollha li għamel f'ċerti affarijiet, kien diġà wettaq xogħol mill-aktar fejjiedi u witta t-triq qablu. Jiġifieri kemm jixraqlu dan it-titlu. hija dibattibbli. Imma żgur li Vassalli jixraqlu t-titlu ta' missier in-nazzjon Malti. Għax kien hu l-ewwel li ħolom li nistgħu nkunu ġen Salida. Madankollu l-kontribut ta' Vassalli fil-qasam tal-lingwistika lokali kien u għadu jiswa mitlu deheb. Kien hu wara kollox li qiegħed is-sisien tal-istudju xjentifiku tal-Malti maħlul minn kull preġudizzju. Dik kien importanti fil-lingwistika, li ma tkunx preġudikat. Sewwa li tgħid is-sewwa, dak li hemm quddiemek. Vassalli, li kif tafu twieled Ħaż-Żebbuġ, Kien mar jistudja l-Għarbi, Ruma, biex jispeċjalizza fl-ilsna Orjentali, u fl-1788 kien deher l-ewwel alfabett tiegħu, l-Alfabeto Maltese. Imbagħad aktar tard, fl-1791, ippubblika l-ewwel grammatika tiegħu, sewwa, il-famuż Milsen, sewwa. Naħseb hija l-ewwel grammatika serja, serja tal-Malti, 1791 din, sewwa, Ruma ppublika. F'Ruma wkoll imbagħad ħareġ id-dizzjonarju, għax hu ħareġ il-grammatika u d-dizzjonarju. Id-dizzjonarju llum narfuh bħala l-lexicon, sewwa, li kien fih jinkludi 18,000 lessema, 18,000 kelma. Id-Dizzjunarju ta' Kulina minn għalija tal-lum, l-iktar dizzjunarju importanti ta' żmienna fih 45,000 words ta' Vassal li kien fih 18,000 dak iż-żmien. Nafu li Vassalli kien ħelisha minn ħalq il-mewt, sewwa, wara li kien involut f'konġura kontra l-Ordni, sewwa, imma din interessanti, ħa norbot il-każ ta' Vassalli mal-Inkwiżizzjoni li konna qed nitkellmu fuqha qabel. Interessanti l-fatt li l-Inkwiżitur Carpegna, 1797, Mingħajr ma semmieh b'ismu lil Vassalli, imma nafu li qed jirreferi għalih, kiteb hekk, li fost il-kospiraturi ta' din il-konġura kien hemm nies ta' livell soċjali baxx, bla importanza, bla għana, jiġifieri bla flus, u bla talent. Dan għal Vassalli qed jgħid, ha, nies Bniedem, skont f'Carpegna, ta' klassi baxxa, bla flus u bla talent. Li dan l-aħħar ippubblika grammatika u dizzjunarju tal-ilsien Malti. Hekk qal l-Inkwiżitur fuq fassalli ta' bniedem bla talent, bniedem komuni, bniedem ta' kaf kaf, ngħidu bil-Malti. Tiskanta Madonna. Vassalli nafu li ġie lura mat-truppi ta' Napuljun, iżda wara tmiem l-irvell kontra l-Franċiżi reġa' spiċċa eżiljat kif nafu, mixli bi tradiment minħabba s-simpatiji pro-Franċiżi li kellu. Hu rritarna f'art twelidu fl-1620 wara eżilju ta' kważi 20 sena. Sewwa? Nafu x'għamel imbagħad, għamel ittraduċa l-erba' Vanġeli għall-Malti li huwa temm fl-1829. Sewwa? Import, interessanti di li mbagħad l-Ingliżi ħatruh bħala l-ewwel professur tal-Malti fl-Università, li ovvjament aktar tard kien okkupat minn Ġużè Aquilina, mill-Professur Friggieri, l-ewwel professur tal-Malti li qatt tgħallem il-Malti l-Università kien Mikiel Anton Vassalli, bl-għajnuna ta' Huckenfrère, bis-sapport u bil, Tagħha kien freru. Sewwa. Kiteb grammatika oħra tal-Malti, Grammatica della lingua maltese, 1827, u kiteb ukoll ktieb ta' proverbji fl-1828. Fuq Vassalli, naħseb Vassalli ħaqqu mhux ktieb, mhux konferenza, mhux erba' kummenti ta' ftit minuti, imma issa. Ħa nagħlaq b'din, lejn it-tnissil tal-Malti standard. Aħna llum ngħidu nitkellmu, jiena qed bħalissa b'liema tip ta' Malti qed inkellimkom jien bħalissa. Jien meta ngħidha lill-istudenti tiegħi fil-kulleġġ, jgħiduli, mela mhux tip wieħed ta' Malti hawn? Għedtilhom bis-serjetà, tip wieħed ta' Malti hawn, le, jien qed inkellimkom b'tip partikolari ta' Malti, anki lilkom, jien qed inkellimkom b'dak li jgħidulu l-Malti standard, jien mhux qed inkellimkom bil-Mosti. Jien mhux qed inkellimkom bl-Għargħuri, jien mhux qed inkellimkom biż-Żurrieqi jew bi Xlukk Għajr. Eh, hawn ħafna varjetajiet ta' Malti, jien qed inkellimkom b'Malti partikolari li jgħidulu l-Malti standard. Issa, dan il-Malti standard minn fejn ġie? Minn fejn ġie l-Malti li qed inkellimkom bħalissa jien? Ġie minn xi mkien? Ġie mill-Mosta? Le. Mill-Gargour? Le. Mill-Marsaxlokk? Le. Minn fejn ġie? Mill-Port il-Kbir ġie. U ħa ngħidilkom għaliex. Fi żmien l-Ordni twieled il-Malti Standard. U fejn twieled? Fiż-żona tal-Port il-Kbir. Minn hemm. U issa ħa ngħidilkom għaliex. Sewwa, mhux diffiċli tifhem li l-qofol tal-kuntatti mal-barranin matul il-perjodu tal-Kavallieri seħħ fiż-żona tal-Port il-Kbir, jiġifieri hawn qed nirreferi għall-Belt Valletta, ovvjament u t-tlett ibliet tal-Kottonera. Għax hawn kien iċ-ċentru tal-kummerċ, iċ-ċentru tal-amministrazzjoni. Ħafna barranin kienu jiżżewġu tfajliet Maltin f'dawn l-ibliet li baqgħu jgħixu Malta. Dan it-taħlit mal-barranin fiż-żona tal-port żgur għen sabiex il-Malti jkompli jixrob, jassorbi, fih kliem Sqalli u Taljan biex sar ovvjament il-Malti li nafuh bih illum. Fl-irħula ma tantx kien hemm taħlit. Għaliex? Għax il-barranin li kienu jiġu jsorġu Malta Mhux ħa jmorrulek il-Qrendi, mhux ħa jmorrulek il-Gargur, ħa jmorrulek fil-port il-kbir fejn kien hemm ix-xogħol. Mhux hekk? Allura hemm kien hemm l-ikbar taħlit fil-lingwa ma' l-ilsna barranin. Jiena konvint li fl-irħula kienu baqgħu jitkellmu Malti pjuttost safi, pljuttost semitiku, għax ma tantx kien hemm taħlit. It-taħlit il-kbir sar fiż-żona tal-port għax hemm kienu jmorru l-barranin biex isibu x-xogħol fil-flotta, fil-kostruzzjoni, eċċetera, eċċetera. Dan it-taħlit żgur għen, nerġa' ngħid, biex il-Malti jkompli jassorbi kliem, aktar kliem mill-Isqalli u mit-Taljan li diġà kien Beda dieħel, semmejnieh l-ewwel sewwa, snin qabel. Pereżempju, dokument notarili tal-1557, da fil-bidu tal-Ordni, 1557 fil-bidu, ehm, insibu din testemonjanza ta' xi ħadd li qal li n-nies tal-Birgu, da fil-bidu tal-Ordni, eh, In-nies tal-Birgu kienu diġà qed iħalltu l-Malti ma', qiegħda bit-Taljan, lo volgare italico. Jiġifieri fil-Birgu, fil-bidu tal-Ordni diġà il-Malti kien diġà mħallat mhux ħażin mat-Taljan. Minħabba r-rapport kontinwu mal-emigranti Taljani li kienu jiġu hawn jaħdmu. Sewwa? Pereżempju, fil-1557 hemm sentenza bil-Malti, Issa nħalliha franka. 1557 di miktuba, Issa nħalliha franka. Diġà hemm kelma Taljana fiha, franka. Sewwa, 1557, ġifieri t-taħlit kien ilu ġej. S'intendi kien hemm min ra dan it-taħlit bħala korruzzjoni tal-lingwa. Di għadha llum ta' għaddejja li il-Malti safi. Il-Malti safi ta' xi jfisser il-Malti Għarbi ġifieri, il-Malti Semitku li hija ħrafa kbira. Il-Malti bilfors kellu biex jistagħna u jikber kellu bilfors jitħallat. Kieku l-Malti miet, qed ngħidilkom jien, kieku l-Malti miet, kieku ma tħallatx mal-ilsna oħra, kien imut għax ma kienx jibqa' validu bħala mezz ta' komunikazzjoni. Anke anke fassal lil nnifsu ta' kien jattakka dan it-taħlit. Kien kitibha ġifieri, il-Malti qed jiġi invażat b'ħafna kliem barrani, b'ħafna kliem barrani qal. Kellu idea purista tal-lingwa Vassalli wkoll, eh? Mill-banda l-oħra, x'għedna, fl-irħula tal-kampanja, In-nies tal-kampanja baqgħu relattavement insulari, u insulari, jiġifieri maqtugħin mill-qalba tal-attività soċjali. Hawnhekk il-kuntatti mal-barranin kienu limitati, ristretti. Għalhekk il-Malti f'daw in-naħat li qed insemmi baqa' jippreserva aktar l-identità Semitka tiegħu. Madankollu, matul il-ħakma tal-Kavallieri seħħ ċaqliq demografiku kbir, jiġifieri moviment ta' nies minn post għall-ieħor. Ħafna nies mill-kampanja bdew jitilqu, jitfgħu l-moħriet ħa jmorru jsibu xogħol il-belt. Sewwa wara li nbniet il-Belt Valletta s'intendi. Kien hemm moviment kbir mill-irħula għall-Belt Valletta. Kulħadd sejjer il-Belt biex isib ix-xogħol hemm u jinsa l-għalqa. Ħafna nies tal-kampanja telqu kif għedna mill-irħula biex imorru jaħdmu u joqogħdu fl-ibliet kemm fil-Belt u kemm fil-Kottonera, fiż-żona tal-port, ok? Biżżejjed wieħed jgħid li filwaqt li fl-1600 l-popolazzjoni ta' diż-żona kienet tlaħħaq kwart tal-popolazzjoni tal-gżira, fl-1800s, eżatt meta ġew l-Ingliżi, nofs il-popolazzjoni ta' Malta kienet toqgħod fiż-żona tal-port. Fifty percent tal-Maltin fl-1800 kienu joqogħdu fiż-żona tal-port. mhix il-kwistjoni ta' mhux illum, eh. Terġa' u tgħid, kien hemm ħafna nies, bennejja, qaddejja, nies tas-sengħa, eċċetera, li kienu jitilgħu l-belt għax-xogħol u mbagħad jerġgħu lura r-raħal. Dawk s'intendi kienu jitħajru jaddottaw il-mod tad-diskors tal-belt għax Da, hekk tal-Belt hekk jitkellmu, mhux hekk? Il-puliti tal-Belt. Mela jien immur lura r-raħal, il-Qrendi, Gargur, u nipprova nimita l-diskors tal-Belt, ħa nidher pulit. Sewwa? Daw, s'intendi, kienu jitħajru jadattaw il-mod tad-diskors tal-Belt biex imbagħad jieħduh magħhom id-dar. Dawn il-fatturi kollha jispjegaw kif l-ilsien Malti għadda minn proċess ta' Romanizzazzjoni, ta' Latinizzazzjoni, fil-bliet, fiż-żona tal-port imma din ġrat, minħabba t-taħlit mal-Isqallin u mat-Taljani, eċċetera. Jiġifieri bil-mod il-mod beda jittakkar dejjem aktar mal-element Rumanz. B'hekk ukoll beda jissawwar Dak li llum ngħidulu l-Malti standard. Jien għax Malti qed inkellimkom illum, huwa Malti li mħallat. Jien jekk tirrekordja, min qed jirrekordjani jew jagħmel analiżi ta' dak li għedt, ħa jsib kliem Għarbi fih, kliem Sqalli, kliem Taljan, xi ftit il-kliem Ingliż ukoll li daħal dal-aħħar. Dak kollu huwa Malti. Il-pakkett kollu jgħidulu Malti. Din ma, ċertu nies ma jridux jifhmuha. Il-Malti mhux l-Għarbi ta' medjevali. X'inhu l-Malti? Il-pakkett kollu huwa l-Malti. Irrispettivament minn fejn ġejja l-kelma, huwa Malti. Jiena dejjem niġġieled kontra l-idea tal-puriżmu, eh? Dejjem iġġilidtha dik jien. Issa, tal-aħħar, veru tal-aħħar, dawn il-fatturi kollha jispjegaw kif l-ilsien Malti għadda minn proċess ta' romanizzazzjoni, ta' latinizzazzjoni għedna, jiġifieri beda jitdakkar aktar mill-element Romanz. B'hekk ukoll beda jissawwer dak li llum ngħidulu l-Malti standard li qed inkellimkom jien bħalissa. Il-Malti li bih illum jitkellem pratikament kulħadd, b'differenza mid-djaletti li jintuża biss f'inħawi partikolari. Mela l-Malti standard li qed inkellimkom jien bħalissa evolva mill-varjetà lingwistika mitħatta fil-port. Għax hemm kien hemm it-tokk tal-poter, Foucault jitkellem fuq il-poter, fejn hemm il-poter għandek kollox. Ħa jiddetta, fejn hemm il-poter kollox ħa jiġi determinat minn hemm, inkluż anke l-lingwa. Sewwa? Fil-Belt Valletta u l-Kottonera sewwa kien hemm iċ-ċentru tal-poter, iċ-ċentru tal-politka, iċ-ċentru reliġjuż, iċ-ċentru kulturali, iċ-ċentru kummerċjali, hemm kien it-tokk tal-pajjiż. Sewwa, hemm kienet il-qalba ta' kull attività ekonomika u kulturali f'Malta, fl-irħula ma kien hemm xejn. U nispiċċa bil-famuża kwotazzjoni ta' Max Weinreich, dak il-lingwista Lhudi Russu, li meta ġie biex jiddefinixxi d-differenza arbetrarja bejn lingwa u djalett, bejn lingwa stjandard, ġifieri, u djalett, qal hekk, b'ton, ngħidlu, semi-Chayterian, A language is a dialect with an army and a navy. U hawn toqgħod perfett għalina, għaliex? Għax kliemu jgħodd għalina pinġut ngħidu bil-Malti. Sewwa, fil-każ ta' Malta dan id-diskors figurattiv immanifesta ruħu litteralment għax l-id setgħana u l-forzi militari tal-Ordni kienu kkonċentrati appuntu fiż-żona tal-port. Minn hemm ħareġ il-Malti li qed nitkellimkom bih bħalissa jien. Grazzi tal-attenzjoni.